wa manyara wa kariuki ona ngitagira ndamu ĩno rĩ kũndũ ngwendaga gũkũria ta njũria mũgũnda ũyũ wendaga atĩa naguo mũgũnda ũyũ nda- wa kariuki ĩ Ĩ. ndindaga ngĩra ndamia no anjethere mwanake wa wĩra Aha. oke anjimbĩre thangari ĩno yehere Aha. tondũ nĩ ndĩciragia haha no nĩme tũindo ta tũnini ta karati ndania itũngũrũ Ĩ. kamũgũnda karĩa getagwo kitchen garden

nĩ ũnogire nĩ kumagara rĩngĩ nĩ kurire Aha. ũkarũga ũkamũgũnda gaku ũgatua gĩtũngũrũ Ĩĩ, hau. ũgatua ndania ya gũcamia irio wega Ĩni. rĩngĩ ũkamunya karati Ĩĩ, o rĩu hau. nĩkĩo ngĩendaga gũthondekerwo kĩ kamũgũnda ĩĩ na hau rĩ ii nĩ wĩcirĩtie wega ona muonana na ndamia no tondũ nĩ njũĩ egũgũkorwo gũkũ Ĩĩ. ta mwĩrĩ anjethere mwanake kana okorwo wĩ nake ũkĩmũhe hau rĩ Ĩĩ. ona niĩ no ngwethere kana ndĩkĩmwĩre gethe tondũ rĩrĩ ĩĩ

Ĩĩ. no thũgũrĩ Ĩĩ. nĩ ndũ nĩ irio ici ndĩrahanda njaĩ kana nĩ ndũ Ah, reke ngwĩre njĩra thũgũrĩ rĩ Ii. yumĩ- yumĩte harĩ kiugo kũgũra ah kũgũra Ĩni, irio cia thũgũrĩ rĩ Ii. nĩ irio cia gũthiĩ kũgũra aha itingĩiyũria ikũmbĩ itingĩiria ikũmbĩ kũu nĩ kuga atĩrĩ Ĩĩ. ũngĩenda gũkorwo na irio njiganu gwaku-rĩ Ĩĩ. ũmenye ũkaga kĩndũ-rĩ Ĩĩ. no wĩrĩmĩire Aha. tondũ ngĩthiĩ kũgũra gũthiĩ kũgũra gũthiĩ kũgũra Ĩĩ. itingĩigana Itingĩigana. ona ũkorwo na mbeca nyingĩ atĩa Nĩguo. mũndũ ũrenda kĩndũ wega Ĩĩ. nĩ kwĩĩkĩra eĩkagĩra Ĩĩ. mũndũ ũkwenda gwake gũkorwo na irio na njĩra njega Ĩĩ. nĩ kũrĩma arĩmaga Ĩĩ. koguo nĩ ndetĩkania nawe kamũgũnda gaka nĩ wega karĩmwo Ĩĩ. tondũ gĩkũyũ augĩte irio Cia thũgũrĩ. itiyũraga kũ itiyũragia ikũmbĩ uga irio cia thũgũrĩ itiyũraga ikũmbĩ irio cia thũgũrĩ itiyũraga Itiyũraga ikũmbĩ ikũmbĩ. ĩ no ngoiga atĩrĩrĩ wa kariũki Eh. haleluya nĩ ũguo wanjĩra Ĩĩ. tondũ mũgũnda ũrĩa ũngĩ ũrĩa gĩthingithia rĩgakũrĩmithia-ĩ Ĩĩ. tũhandĩte mbembe nyingĩ na mboco Ĩĩ. na rĩu nĩ wanjĩra atĩ Irio ciĩ thũgũrĩ. Cia thũgũrĩ. Cia thũgũrĩ itiyũragia ikũmbĩ. Itiyũragia ikũmbĩ. No rĩu twagetha ta iria citũ. Ũkona ũkũrire makũmbĩ maya. Merĩ. Ndaga gĩtũngũrũ ndoka haha hakwa. Ũgatua. Ĩĩ. Ĩni. Na kaĩ ti itherũ ĩ. Nĩtũkwĩra Damiano acimbithie mũgũnda. Ĩra Damiano acimbithie mũgũnda ũyũ. Na ũkũmwĩra Damiano acimbithie mũgũnda ũyũ. Irio cia thũgũrĩ. Itiyũragia ikũmbĩ. Akũrigwo ndamenyire gĩkũyũ ũguo rĩ. Nĩakũmenya nĩ ndakwĩra.